Onge mer moro be we wuoye mer na. Odi ka mama ka.
Mm, donji. Hey. Odi odi odi piny oruri odi odi en otang'o. Hey. We ka twenyori na ot ka gima inde inde chwo wadwa. Ameyo. To kare en ang'o? Uchio. Donyo ka nyathino twenyo leche ne kae. Oda manade moriyo leche ne melu leche riye medenge oriye moriye ma. Mamu chio.
Kono samo dando nyathino wachiyo maber. Wachiyo nang'o tineno wa.

Molok iye.
Ni loko iye ka ng'ato chaye to mar chak koso koso idwa nang'o. Ok ma gibe momiyo wuoru be neno ni ni chaye. Ah ah. An ok dacha baba. Dhiyo moko bi i- i- gine. Iwinjo nyasoga. Wach lo kik ichak ipenja wach lo mama.
To kare donge no marwa kodi? Abisalom kobiro gwenka, mm. tamose kaka ng'ama nokon. Ne en ema nowanja nana tena na. Mokuongo Abisalom ne romo gogo kinyi monyisa ni nyomi pesa. Benyo onyisi adier. Benyo onyisi no weya nakwanye okuro chwane diet e puodho no. Mano bo wacho ni koso wacho ni mana ah, pesa. To milando wach pesa ni. To dongo kone ni pesa lo.

Ineno kaka nyathino mulo chapati imbi wuo mo. Okonyi tamo nyathino madho chae nang'o? Chapati ni te nyathi dang' mul ka an machamo motim ni reso. Ng'wonna uru.
Omera aika.
Okonyi chapati ni ang' nitieki. Kata ka ok atieko nyithinda nitie wang' nocham chapati. Iwe nanto kanyuon. Ok adwa eh. tugo manono. Kendo ah. kiji teng'a gi nyathini ni. Lakini wuon rindu. Hmm? Pesa to kawuono wena maber ber. Mar nyathino wasetieko.
Pesa onge mwenye sura. Mwenye mecha.
Ah, we na pesa mara ya. Kuna sadi me maneno kendo kidu ko tisa kidaro chiemo. Nini chapat ni kanda tete kama dengini na holo. Dinge kaka gombo pesa kaka kolwang ni gombo chapat kato ok dagi chame. Doki wuoye. Iwuoye pesa, ija awi ni wuoye pesa. Yaani kono wasi nyasi achiel ni mami otindo kinyal miya pesa otka. Nyasi achiel mogwok ka mitame chapati. Ka chai ma mi dang iwuona kamano. Ah, ah madha madha chai.
Ah, ah bedi mad chai. Ni winjo na so.
Ah, ah chai to madha madha. Iwinjo ni kiki chaki penja wach lot ka. Ng'ama nyalo penja wach loka en orindi. Ng'ama nyalo penja wach loka en ras. Magi anyuolana, in ok in anyuolana. Nyathini ni ok anyuolana. Ras gini goto ng'ama nyuolo ka?
Maga nyuola na. In wede na. Ng'ama nyuolo gi ka?
Makumu ae bakia.
Unyuoli gini nyuoli ka? Ng'ama nyuolo gi ka? To ng'ama nyuolo gi ka? Eyo machuok ni ya. Ni ni a a. Kichaki peda.
Be mer na we wuoye. Kata mer mana manindo oko we wuoye. Ato kaka ne ywa ye chuodo cha. Inindi ye chuodo kanya ne ka kichalo. Kenda wana nindi na suka ka ne ko kigola. Eri wuo ka kiwuoyo. Ye ni chuna.
Udongu mi wajani ok nyalere.

To ok bi konyi. Onge wa kawuono onge TV mimoko ka wach TV nyadhi. Gigo be mokethore.
Wach TV nyadhi kawuono TV mimoko ka onge. Keto chanda chanda kae gi nyathine moro ma. Sana ikawe dhige cham.
Nyithindo wigi bedo mana madongo, chalo mana gima pi mane onge ma koth okechwe ne pi ka ukale wi nyithindo. Koro gima mane tim, dhi ka dhi ko toti ka siling pradega mar mar biashara, ng'ama nigi gari mondiko nyaka bodyguard mar man bute, ok ne bedo siling pradega.

Ni sani koro biro nagi nyathine. Ne konyo koro oriembo nyathi. Koro mago to koro gin ang'o? Kata sani en mana nandikara kode. Madam, Antiere?
to in ma nitiere. Antiere maber, akudo ndiko mane pe. Owada jatijwa ni Idhi kanyo sifa.

An ne an gi del mojony to paro moro be ne antiere go. Emomiyo in gi sukari. Kakoro ni wuok okinyi, dichung' okinyi, Mm. tiduogo sama chal kama, tikoro ni ng'e dhawo gi wach mane wangech. Ochwanya.
Mokuongo rodo gi kisende e. Nikech kata moko ya ka ng'ene Judy ni dala ka. Judy Awinjo kona awinja to kik ane. Judy kona nowuok pare. Awinjo awinja to kik ane. Biwinjo kaka konyi? Awinjo ni nyathini ochako diode trr trr trr. To kik ane. Ok inyal wuo ka ji pod nindo ni idhi e puodho kok iduogo idado gi ng'a gi judi gi nyo wang'ayo ka. Wek tugo gi wiya. Be wuoth to ka dhi marach ok an gi nyako moro oko. Dang' ang'e nade ni onge nyako. Dong' ineno ka ting'o nyathi? Eh, Eh, ikani- Ng'amo rach ok inyal ting'o nyathi matin Chiko tim ni tur, tur, tur, tur. Eh, adhi maneno tajiri wadwa chande. Kele pesa dwaro sani.

Nyathi wa mane gima ni. Amor ni godo yeno ndi. A a. Ai, mane mane yawa. Arabine.
Abiro. Belo nyathiwa. Eh. Nitiere wach moro monego bed ni wawuoye kodi. Wach mane?
Nitiere gik moko ma aseneno ka timore e odni to an eh. to ok mora. Nikech aonge kata ng'ama nya ringo abiro adhi ire nikech in e owadwa ma wan godo odni. Babu osebedo ka in gimoro amora matimore in emoketi mbele an to onge gimoro amora ma baba nyisa. Obed wach sikul in emidwa ni isom an to ok adwa somo. Adier belo akweri nyathiwa we keto pachi kuom baba. Baba kiny ne tho ka to wewa. Kiny wadong' mana kod ji adi? Mama bing'e ni sani onge. Gawi be tini woka ni weya. Nadong ng'ata di? Ng'ata achiel. Lemo mi ang'i sini ya. Koro kidong ka kendi ng'ata achiel ng'ama ng'ama bro konyi to onge. Nikech baba osetho. Mama wake koda bro duogo. In in mondi ilokori gimoro nono koda. An agombo niya. Ni mondo wabed piny wawach ne baba niya. Wach somo ber. Kata an ka somo to kinya nyalo konyi. kata in kisomo to kiny nyalo konya kamoro matimore nade mamoki koro tem iwuo gi baba Gawi. ma baba winji kar gawi kanyo dwa- kar baba kanyo dwa ni wanone Kar mondo mi baba wawuo ka- gi baba kanyo endo to in eminyalo wuo gi baba nikech an to baba ok nyal winja in ema baba winji kendo baba oheri ndi koro akoni nyathiwa dhi wuo gi baba asayi dhi wuo gi baba koyie to wate wate watim ang'o wasom watik sikul koso in ineno nang'o Awinji.
Neno madam, madam wangu. An japuonjo kuna ketani. Na som som ne ne ne ne ne. Malony, isom som, som ne chiege gi nyithindi. En dak no som ne chiege gi nyithindi. To en madam.
Hmm? En chwore, chwore no somo ne. Eh, en chwore ok no somo ne ba japuonj no wano ban. An aneno pesa ma mama wachulo e tuition. Pesa unama kata mia chama. Bana ina za chulni ndo sadi hmm?
bwana. Mia di. Mia. Mia ng'wen. Mama uwala. Wanuncha kama bote lo kanyo yende silingi mia ariyo. Baba wanuncha wacho ni mwido uno kobe chulo. Ne usani no chakre sani. Hmm. Wawinjore tu wacham pesa go. Te. Wacham pesa go.
Ukwawe kata chiel. Mundu madam no riembo eh, tuition. Pachi no tiyo.
Bana umeero ga pachi bwana. Bana ne. An wacho pane dala wakane.

To wachung' ka. Iwinjo Subalet. Gimoro odonjona. Gimoro ema odonjo. Winj gima nyisi, iwinjo ka kwa wendi. Wuo, to donge wadhi. Ada ada neno jowi. Ko jowi kendo. Waseyawo, waseduogo. In dhi dala tim niya, chek jamnigo maber. Yeni dhi ko jowi.
Ada neno jowi, jowi nigi wach moro madala loso. Kong'o we wach ko jowi.
Koro wuoth Kong'o wae mane? maber ni kendo iketho gi e yo. Wach kong'o nyocha asekwiri ni gweng' luongo nyikong'. Iwuoga koda nade dhakoni? Ada neno jowi ka, be wiya wi, lineno gudune. Gudune ng'awo na musumal manie wi kama ninde, ok wi kama ninde, ng'ama dichuo gute nindo kama ninde. Ng'awo na ga musumal ma e wiya kanyo.
Wachop dala ya, kare nang'o? Ka, ka gudune, ada neno jowi ka, yawa. Tidhi mangi baraka, baraka opiero. Aa, Barakoa an godo. Sani nyaka nyo mak ng'ani magol siling abich. Aluor mara. To koro budi ni adi era obe chiro. In gi mitin.
Mm. Be kata barakoa ni sana ng'e ng'wech. Polis ma maka onge kaw bara. Ah corona nyalo maka. Ok adhi ka kong. Adhi ka kong roda adhigo. Kawuono.
Ah onge kong'o madhi kawuono. In dhi dala iwinjo maber ni ni ng'i jamnigo. koro kata ogudu miweyago ni alot nang'o koro kata kadonje chiro ni kokinena goguti wachop dala Adhi kojowi ka kojowi ma dang' aome pesa midwarono. To wuon Ka dang' idhi nyiewo koda lot wadiwa. wuon orindi kaka imar cha kawuono Asekweno kadhi ka kong'o dhako ni en ang'o ma sate ni ka kong'o ka kong'o. kata ng'ato ne owuogo In kuon midhi e daka wuoye koso wena kia grube umu dhiye. to donge sani to ne wa outing ne wa Ne dhi dala ok adwar wach wan ka wendo. Dhi dala. Ketna ogudu ne wi musmal. En wach mane? Kakongo kakongo. Penda. Min ras.
Min ras. Ah. Ero rita matina ni dwe moro ko. Kawi. Ah.
Kono ko. Bera inya bena dida la nikon. Hmm. An gi wach moro e chunya mana gombo na wach ke kodi. Hmm. Emo miyo na lawi matek. Na dhi oh. gada la nikon ni to awi maber era yudi e wanga. Na wuo. Hmm.
Oh, to kare biane. Korang no wuo kwa chunya. Dong bera bera kwa bet piny. to ni odhi e merga gi wuon ras odhiambo kodhiambo koduogo to en mana koko an aonge kata kwe kaeto chieng' moro obukore na nodwa nadhi kate to an mana nasomo ee eh, owacho nadhi katedo ongezi Onge faida mobro yudo ka dhi skul. Mm. Koro bel ema odwa nodhi skul, koro an to kawa ka gima ok anyal somo mondo akonye. Mm. Mm. To mama ube uwinjo kuma nitie? Mm -mm. Mama ok odwa kata winjo wachne. Mm. Kata kopenje to en mana dhawo. To bi winje?
Mm -mm. Akia kata akia kata kuma entiere. Ng'eye ti nyalo ng'eye kinani? Eh, ng'eye ta ng'eye lakini kata namba madagochne godo onge.
Ngene ko chue ko chue ngene ka kaseng yoni ko chue dal ko chue koni ko chue dal to ko chue dal Koro ka koth chwe tang'o timore? Ah, kier matin ni to pum. Matin to pum to koro ni to eh, malaika osedonjo. Eh, eh. malaika. Eh. Eh. Hmm, malaika. Mokwongo surugi kuchecho. Eh, corona sani bende. Surugi kuchecho. Gine ne, gine ne. Cha.
Odo mabu muodo ya. Wamu wamu wanu wamuoto. Koro.
Eh.
Ya kitera mana mosi haya. Hii ania kabisa mune ani kidogo. Kwa hiyo inyalo. Ngano mimi ndio niongego?
Eh. Eh.
Gine ne i angeyo to gine ne to wach gine ne ni bise winjo wach wach maro do manamba. Do manamba.
Wach do manamba mana ne eh mana no do manamba mana no do manamba. Tinyeni mano sani ya ID. kiongiongea nyuma namba tiongea ili anya ti ne ngisa gini chunga ne kapi opia tikma de he keto na time ane ba amma ko bede ko dikani dongi nya ni kaka ko eh dikanya ni sini sudi kucha eh ne ne ne ana ne angi pesa ne Pesa mara ngani? Ana la wanya lukata kwa luni mama. Ikuwa la mana marumeri. Ayo kwa luni kama mama. Pesa.
Ina te maria ke school. Mm. School loko ne gebe ni dikati. Dong ba bo sera moni nyaka we school. En ko duwo go to duwo ko mer. Mm. En mana ko ko koro giri wore nyaka gibelo. Gidwara yo. Belo be ok duwari.
Eh. Belon. Eh. Eh.

Wuo gi wuon ras mm. mondo odhi wuoyo gi baba wacha. Kata iwuoyo gi wuon ras ka ginyawe e kong'o gin te. Wuon ras ang' na wuogo nade to mane jatiende. Ok in wacho cha kibiro, mm. wabiro wacho te. Gima ng'eyo mm. ni ok inyal dhi sikul ni jitedo mano to ang'eyo mano to kik duogo. Sawa. An mm. chunya ne gombo somo to koro ba bora mo ni sikul nyaka we. Agwero kamano kimanya to bidanga. Eh, kik ibed gi mirima moro amora biya biya dala wabiro loso maber wuon ras ba dhi wuoyogo Eh, wuon ras adhi wuoyogo asante Eh?
Kwani kata ma- mama ofuo. Mama nyalo kano 10,000 iwuok e taleta yudo takawo takeloni. Nenda nifuo kama mauna. Koro dwake kweche musle.
Koro kaka ichalnegi kaka in gi borni adhigo kodi kae. Sani sani yuda mana poya, yuda poya, yuda poya ing'e niya, yuda mama dagri kacha nyalo keto na kata fertilizer kanyo tipo mana kan ka kama kakira teng neno ne sun kuche makwako sun gi kuche he yawa eh kara kore ira kuchonga penya kaka jini waenda ara yawa eh

Dhi many ni ng'ato itim neno ok adwar. Ah, go mi kata pesa sani. Ok adwar.
Kara we aor ni pesa. Ok adwar. Mia mi nwar na account number. Ok adwar.
Dhi kuma idhiye. Sawa, sawa.
Eh. Eh. Eh. Kate marigo. Odwa yien nyata ma wuod ng'a.

An mama nigi pesa, babu nigi pesa. Ana wuoyi maduong' osemiya puothe adi? Eka adi? Puothe ariyo, eka ariyo ariyo. Mano eka adi? Eka ng'wen. Ibiro sera gi puodho.
Duru wa mondi, wa mondi.
Wadalo so life. Wadalo so life. Mago eka ng'wen. Kwalas, mama nigi pesa. Biye babwa. Rem juso fweny dagla ng'at ma timagri kata dak. Eh, eh, Jadagla ma deko cha. Kend, machok ne kigacha fwenyo gigi.

Eh? Oh, koro an asepenji nyingi. Eh.
Mm. Ito. Koro aluongi ni jaber, kosa aluongi ni atoki, ah, kosa aluongi nang'o, kosa aluongi ni. Mane nying mano maber kidenda.
Ana aluongi kata ni switi kanyo, kar jaber kanyo ero bo around kanyo. Lakini kalore kakise eh setemo. Ase sara. Mm. Wa parane. Eh, eh.

Ero, ero. Koro kik kigochi eh? kech babwa ok dwar go yuma. Koro abi abi anya mana bi pip. Dongi somo?
Ana somo nyaka che. Ior na message sa.
Eh. Bye. Ero.
Puota ariyo nyaka min. Nyaka mi puota ariyo nono.